people from peng yes the pengs Yes. the pengs Yeah.
bwana japeng iseneno design ma japeng koting'o go ng'ama dichuo Eh. kata ka ji kalo bam ka ji kalo bam zingeni nitie bwana ka- ojingo ojingo dende Eh, marach ng'ama dichuo jingo dende moko po ni mule tiwinjo kowacho ni weshika huko Eh, Eh. ili- ok- ok obikoni niya ni ni koro ka wadonjo kuma rach gine bed careful ok Ah, obikoni ok onyisi bas koro we japeng oting' ng'ama dhako kata ng'ama nyako moro maber Bwana kako dani mondo nyathino yieng ringe ni pikipiki pod idwa ni mondo imaku brek to Eh. imaku brek to somo ni eh. Ting'e- Moyo timore ni eh. Ting'e ni imiyo jabe chak dhi gore kuome kama e Eh, koro mano mano koro miyo tiembo peng. An gina miyo peng. kwa. Koro item wacho ni jopeny win- winjo yo. Eh, jopong- jopeny mong'o. Eh? Kasi neno japeng kata ka dhako eh, iyudo ka nyako moro tiyo e hotel donge kata Eh. otiyo maybe e town ka nyiri sani tiyo e town gi. Bas. Bas koro nyako ore no biyo obi ofwal ne nyako lewni. Eh. Ingeni kumi fwale lewni ka nitie lewni moko mo. Nitie lewni moko matindo tindo. Eh. Imoyo mana jopeng mong'o. Wende. Ok- Ok awuondi.
Makwe- lakini jopeng mong'o Eh. to gimong'o e wi law Eh.
Ineno japeng'. Onge bwana.
Onge gima kama onge jogo ma onge wilaw bwana. In isechamo chiemo moko tuo ne chumbi. Koro Isechamo.
Podi. Ok dhire. Dogo manyisi. Koro ineno japeng'.
Eh. Japeng' kokoni ni omera aluoj. Nyako min gono, werigo. Nyasaye achiel gi ng'eyo Japeng'. madier mar Nyasaye nikech gin ema giterogiga. Gin ma Werigo. gin they are the suppliers. Yes. Gin e- Gine, gine supplier. eh. Eh, kasto ino na luoch. Nitiere jok moko iluongo ni fundi charende. bas funde kono umbe wada wuyo kodu not designers Eh, we want talk to fundis not yes. designers Not designers.
Yes. Kuna tofauti ya fundi ya charan na design na designer. Yeah.
Kuna tofauti. yani fundi ni ule mwenye anakanyaga
Kori nono fundi jaran alot. Fundi jaran kopimo ng'ama dichuo. Eh. Izo bisan mopimo ng'ama dichuo. Eh, Ni man. wika ah we apimi ipimi piyo piyo. Eh. Ipimi piyo piyo kendo mesa bendi kana kiruogo. Iwinjo ko rie tiendi. Odawo ni nyaka e pesa ni. Eh rie tiendi mondo opimi.
Kech bali kama.
Chung' maber.
We koro None giyo. Dole chung' maber.

Alma wacho Kiswahili. Eh. Eh. Ah, Sawa.
Koro kosechopo e kitovu. Eh. Koro ridore piny ka. Koro Yes. kae kuma weche nitie. E e dungo ka. Kae kuma weche nitie. Ka fundi charan dwa tieko ni higni adi? Higni adi? Mani ng'ano pimo dhako. Koro pimo dhako.
Bana ipimo mamit adier makana kino design mipimo ni go dhako ni. Bwana Ipimo ma- gi fundi charan. Onyagala golo fundi jalani bana Bana- koro tem niya. onego osepim ni Miya dhako gina bwana pime kenda. ma pacho lal Mano koro ipimo chiegi. ma pacho lal mikawo sime migoyo mipenjo joot ni untie ipenjo nyithindo ni muko
Funde funde jalani nyalo nyalo kawo mabe. sana sana funde magine funde ma ma estate Eh.
ha? matiyo gi map- gi pas mar maka Funde winjo juogi bana. Obiwo obiwo ni dhako minyo kwa ni ogocho ne dhako kinyi ni akuja akuja tena measurement ilipotea.
Alafu ne kila fwenyo fundi ne Eh. fundi matiyo gi maka Eh. eh state. Gifundi To gi fundi ma matiyo gi steam. Ma ma tu kisi mwa designers. Ah ah. Eh. Ing'iyo lwete, ing'iyo lwete makwong' nikech Inyalo lwete mathuonde. Eh. Ema ichokogo maka, iwinjo? Eh, oh, ma. Koro ing'eyo ni pas, pas maka en ok moki aweya, en i- en imoki ka jiko. Ikwane. Koro idhi ikwanyo ka genga moro mar mach, iwinjo? Gi lweti. Eh. To idhi inyume ang'o? Ibole E laram pas. mar pas. ng'ano lwete kopore en kotimo ni kata ni dole Eh. en lwete nosebet kamano En Lwete te. kama- omako go mach Eh.
okwanyogo kagenga Eh. bane Eh. bane ime aparo gimoro mosebedo malit en ango

adong koro usechiemo i- i- iyieng' maber koro uyweyo dala ka Eh. bas dong koro ochopo seche midwa dhi konyori losruok ok wuog gi nyathina teka teka ta ichuno ok wuog ma kata ng'o ng'ama nochamo kuon bel Eh. ne wa- ne ok idhi e chuo Mm. idhi e pap kama ikonyori gi modhono nikech inyalo go wiye lo Se- inyalo go wiye lo bwana itielo gi thuon mondo wuogi Eh. Eh. I- i- apenji in gine in ndalo mane ginene mane pod idongo mane idhi sikul cha Eh. I- be japuonj nopenji ni what do you want to be like Dopenja maler, dopenja what I want to be. in iwacho ang'o An an lawyer. An an lawyer. Eh, to ang'o motimore e loya sani be iloya An an lawyer wapi? Dong, mera life nachwadi. Live- Ma- live judgment, an- ana loko ana- dream. an awacho ne an adwa ni mondo abed dereva mar tinga Mm. Eh.
to kar in bet ni iyiero gima inya penjo bwana sani dikwa asombo ni ang' gweng'wa bwana asombo ni ang' agolo kisumu tachiko go to eh, soni soni bwana sani dikwa ng'ama nigi pesa marach kaso ineno ka seche ma jodala koni niya niyo iseromo higa monego bed ni kendo Oh, aluoch kendi. Kanye ma koro jodala timo go marach kata jogweng'. Bas, don koro iyudo dhako iterore gi dala kanyo. Eh. Iyudo kata mana dhako Nairobi ka. Eh. Idhi na gi dhako dala kanyo. Mm. Giwinjo gi penjo ni, to apenji aluoch. Eh. To nyako ni be nyalo omo pi. Onyalo omo pi, onyalo.
To onyalo puro.
Koro ipenjo ni yawa. Jogi. Ne gidwaro tinga. Koso ne gidwaro ta. Ah, iye gino Eh. nokete niya nikech yani ibed gi dhako moro manyalo ko manya konyi dhako Eh. moro motegno koro mon ing'eni mon machon Eh. ning'e gi teko margi Eh. iwinjo ma kinyise "Eh, bwana nyako dumo no dhako maber Eh, chi ng'ane no dhako Eh, maratego nyako dumo doneno kata pie- puothgi ma ma- ma dho aora ka bath korgi julius